Şahsy durmuş azatlygy. Salam eziz ildeşler! Şu günki temamyz şahsy durmuş azatlygy barada. Bu mesele häzirki ýagdaýda gaty wajyp bolup durýar. Sebäp diýseňiz ýakyn wagtda ýollar açylmagy mümkin, aeroportda el telefonlaryňyzy soramaklary we içindäki zatlary görmek islemekleri mümkin. Muňa haklary barmy ýa-da ýokmy göz gezdireli. Mundan başga-da halk arasynda-da daşary döwletlerde okaýan, ýaşaýan, zähmet çekýän raýatlarymyzyň arasynda uly howsala döreten tema bar. Olam şu, eger men Ýutubdan, Instagramdan, Tiktokdan, imodan, sosial mediadan görýän zatlarym üçin meni sora çekip bilerler, laýk basan bolsam, teswir galdyran bolsam, görüp bilerler diýen pikir howsalalyk döretýär. Eger biz şu ýerde öz Hukuklarymy isleg we talap etsek welin, bize hiç zat edip bilmejekdigini subut etmekçi. Şolar ýaly ýagdaýda biz nähili jogap bermeli, nähili kanun ýollara ýüz tutmaly? Onda başlady, Taýyn boluň. Biziň hökümetimiziň näçe sany gödek konstitusiýa bozulmalarynyň bar diýen sanap geçmäne. Ilki bilen internet ulgamyndan görýän we öwrenýän zatymyz barada gürrüň açmak isleýärin. Bu barada Konstitusiýanyň kyrk ikinji maddasy şeýle diýýär, Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kim öz pikrini we ynam-ygtydadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz dönderilmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry-syrlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary kanundan gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almaga we ýaýratmaga hukugy bardyr. Konstitusiýa ezizleşse baş kanun hasaplanýar. Şonuň üçin hem kanunlaryň beýleki ýerlerinde şu ýerde aýdylan zada ters gelýän zat aýdylan bolsa, onda şo kanun güýjüni ýitiren diýip hasap edilýär. Çykarylan kanunlaryň Baş Kanunymyza, ýagny Konstitusiýa gabat gelmegi borçly. Ol barada Konstitusiýanyň sekizinji maddasy şeýle diýýär, Türkmenistanda kanunyň hökmürowanlygy belenendir. Döwlet, onuň ähli edaralary we wezipeli adamlary hukuk hem konstitusion gurluş bilen baglydyr. Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwletiň esasy kanunydyr. Onda berkidilen kadalaryň we düzgüniniň göni hereketi bardyr. Konstitusiýa garşy gelýän kanunlaryň we gaýry hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur. Geleniň esasy temamyza. Diýmek kanun arkaly goralýan gaýry syrlar bolmasa biziň görmäge-de, almaga-da, ýaýratmaga-da hukumymyz bar. Biziň ýurdumyzda welin diňe vpn arkaly görüp, girip bolýar. Ýaňky, YouTube, Instagram, Facebook we hat alyşylýan WhatsApp, Telegram, imo ýaly ulgamlara şu ýerde eýýäm konstitusiýamyzyň gödek bozulýandygyny görse bolýar. Gözlemäge bolan hukumymyz elimizden alynýar. Bilmäge bolan hukumymyz elimizden alynýar hem petiklenýär. Ýene-de gelip sen näme üçin görýärsiň diýmä bu barmy? Elbetde ýok. Daşary döwletde oturyp görýänler barada gürrüň hem ýok. Sebäbi biz daşary döwletlerde şo döwletiň kanun esasyna ýaşaýarys, Türkmenistanyň däl, meselem, Türkmenistanda gadagan edilen kanunyň Türkiýede hökmi ýok. Bize bärsiniň kanuna görä soraga çekileris. Bu ýerde-de bu ulgamlar kanun boýunça gadagan däl we menem gördüm diýip bilersiňiz. Sebäbi Ýutubda döwlet syrlary näme işlesin. Eger döwlet syrlary Ýutub Instagrama düşen bolsa onda ony biz halkdan däl-de şol ýere düşenden gözläň. Diýmek, YouTube, Instagramda, Facebookda, Twitterda, TikTokda aýdylan dini azatlary görmek almak we paýlamak gadagan däldir. Bize Konstitusiýanyň kyrk ikinji maddasy hukuk berýär. Hiç kim öz pikirini we ynam-ygtydadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz dönderilmegine mejbur edilip bilinmez. Muny diýmek bilenem teswir galdyryp bilersiňiz, laýk hem goýup bilersiňiz, hiç kim size ýüz döndermäge mejbur edip bilmez. Eger basgyryş edilýän bolsa, gorkuzmak we gaýrat etme ýagdaýda ederler. Olam özleriniňä ýene bir gezek kanun bozýandygyny subut eder. Mundan başga-da, sosial ulgamlar, YouTube ýaly ulgamlar adamlaryň şahsy informasiýasyny bermezler. Olar halkara arenada milliard dollara durýan kompaniýalary we abraýlaryny pula satmazlar. Bilnse aborent ýitirer, gymmatly gazlary Nýu-Ýork biržasynda aşa gatyşmasyna we zyýan etmegine getirer. Geleýin ikinji temamyz bolan şahsy durmuşymyz baradaky maglumaty bizden habarsyz ýygnamaga, almaga, bizden habarsyz biziň internetimizi barlamaga, telefonlarymyzy diňlemäge bolan hukuklary barada. Bu barada Konstitusiýamyzyň otuz ikinji maddasy şeýle diýýär, Adamyň özüniň razyligi bolmazdan, onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygnamagyna, saklanylmagyna, peýdalanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär. Bu ýerde-de görüşiňiz ýaly, bizden bir rugsat biziň internetde näme görýändigimiz, gepleşýändigimiz, Nähili surap barýşanymyz, näçe ýaşynda, nirede ýaşaýandygym baradaky, adym we familiýam, öýümiň salgysy baradaky, şahsy durmuşym baradaky informasiýa ýygnamaga hukuklary-da ýok. Eger, sizi öýüňize baryp ýa-da telefon edip görýän ýa-da eden çykyşlaryňyz üçin ene-atalaryňyzy çagyran bolsalar, olara ilki şu soragy bersinler. Ilki bilen, hökümet edarasyna çagyrlanda, resmi çagyryş haty, gazet ýa-da prokuratura esasynda taýýarlanyp adresiňiz boýunça ugradylmaly. Meniň oglum, gyzym, inim, Körek önüm. Baradaky informasiýany siz onuň rugsady bilen ýygnadyňyzmy? Onuň rugsady alyp etdiňizmi? Türkmenistanyň haýsy kanuny pozupdyr, eger edenem bolsa bu baradaky Konstitusiýanyň otuz ýedinji maddasy şeýle diýýär, Her bir adamyň şahsy durmuşynyň el degirmesligine, şahsy we maşgala syrlaryna we Olara eden-etdilikli gatyşylmagyndan, şonuň ýaly-da hat habarlaryndan, telefon gepleşiklerinden we beýleki habarlarynyň syryny saklamak düzgünleriniň bozulmagyndan goramaga hukugy bardyr diýýär. Alyp biljek jogabyňyz hem häzirden aýdaýyn. Sen köp bilýäňmi? Bolar. Başga zat diýip bilmezler. Meniň özüm kän eşitdim şular ýaly jogaplary we Hukugymy bilenim üçin köp ýerde kösenmedim. Hatda Administratiw kodeksimiziň sekizinji maddasy hem şeýle diýýär. Sekizinji madda. Adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamak ýörelgesi. Birinji. Administratiw önümçiligiň barşynda adamyň ad-abraýyny peseltýän ýa-da mertebesini kemsidýän hereketleri we kararlar gadagan edilýär. Adamyň şahsy durmuşy hakynda maglumatlaryň, şonuň ýaly-da, Kodeksde göz öňünde tutulmadyk maksatlar üçin we adamyň özüniň gizlin saklanylmagy zerur diýip hasaplaýan şahsy häsiýetli maglumatlaryň ýygnalmagyna, ulanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär. Bu ýerde başga bir zada-da ünsüňizi çekmek isleýärin. Eger şol ýerde gören wideolaryňyzda agressiw urşa çagyryş edilen hem bolsa, Diňleýjiniň hiç hili günäsi ýokdur. Çagyryş edýäniň kanun öňünde jogapkärçiligi bardyr. Ýatdan çykarmaň, Jenaýat kodeksimizde ýüz altmyş ýedinji maddanyň ikinji bendinde agressiw urşuň başlanylmagy wagyz etmek we oňa açyk çagyryşlar, ýüz altmyş dokuzynjy maddanyň birinji bendinde hakynda tutmagy çagyryşlar etmek, hakynda tutanlary taýýarlamak üçin ýöriteleşdirilen ýerleri döretmek, ýüz ýetmiş şäşinji maddanyň ikinji bendinde Ekstremistik hereketlere etmäge açyk çagyryşlar, ýüz ýetmiş bäşinji maddanyň üçünji bendinde, Türkmenistanyň çäk bitewiligini bozmaga gönükdirilen hereketler, iki ýüz ýetmiş ýedinji maddanyň ikinji bendinde, terrorçylygy wagt etmek ýa-da terrorçylykly hereketleri etmäge açyk çagyryşlar, şonuň ýaly etmişler. Er, olar köpçülikleýin habar beriş serişdelerini, elektron ýa-da maglumat telekommunikasiýasy ulgamyny, şol sanda internet toruny peýdalanmak bilen ýa-da jogapkärli ýagdaýy eýlän wezipeli adam tarapyndan edilen bolsa, iň azyndan üç ýyldan başlap, azatlykdan mahrum edilmek howpy bardyr. Internetde-de edil agzyňa gelenini aýtmaga dagy rugsat berilenok. Ýöne parahatçylyk ýol bilen hökümetiň alyp barýan syýasatyna garşy näliliklerini bildiremek, mitinglere, protestlere çagyryş etmek rugsat berilýär. Kyrk üçünji madda. Raýatlara kanunda bellenen tertipde ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär. Mundan başga-da, ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri guramak we geçirmek hakynda Türkmenistanyň Kanunyna, onunjy maddasynyň deslapky wagzy içeri baradaky ikinji belinde şeýle diýilýär. Deslapky wada işlerine geçirmek üçin köpçülikleýin habar beriş serişdeleri dilden çagyryşlar peýdalanylyp, ündew suratlar we bildirişler ýaýradylyp, wada işlerine Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki görnüşleri ulanylyp bilner diýilýär. Geleliň iň başdaky soragymyza. Siziň şahsy telefonyňyzy almaga, görmäge hukuklary barmy? Bu barada Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakyndaky Türkmenistanyň hak kanunynda ikinji madda şeýle diýýär. Şu kanunyň maksady şahsy maglumatlar ýygnananda, işlenip taýýarlananda we goralanda adamyň hukuklaryny we azatlyklarynyň goralmagyny, şol sanda şahsy durmuşynyň el degirmesligine, şahsy we maşgala syrlaryna bolan hukugyny goralmagyny üpjün etmek şu kanunyň maksady bolup durýar. Otuz ýedinji madda. Her bir adamyň şahsy durmuşynyň eldegirmesizligine, şahsy we maşgala syrlaryna we olara edene telegki gatyşylmagyna, şonuň ýaly-da hat-habarlaryň, telefon gepleşikleriniň we beýleki habarlaryň syryny saklamak düzgünleriniň bozulmagyndan goranmaga hukugy bardyr. we ýokarda atyp geçen Konstitusiýamyzyň otuz ýedinji maddasy hem goraýar. Ýagny, men size telefonymy bermäge, içindekileri dörmäge, şahsy durmuşymy we maşgalam baradaky syrlary eden-etdirjeklige gatyşmagyňyzy islämok. Içinde meniň şahsy suratlarym bar. Wideolarym bar. Diýmäge doly hukugyňyz bar. Şeýlelik bilenem, bermek islemeýänligiňize jogap berip bilersiňiz. Eger, şonda-da siziň eliňizde zor bilen almak islese, onda şol wezipeli adamyň adyny, familiýasyny, wezipesini aljak boluň. üstünden Baş prokuratura we Adalat ministrine arz etmäge doly hukugyňyz bar. Ýüz segsen birinji madda. Wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanmak ýaly çäreleriň görülmegine elter. Arza etjekdigiňizem duýduryň. Eger arzalaryňyz netije bermese, şonda geljek jogaplaryň esasynda Ýewropanyň Adam hukuklaryny goraýan suduna halkara guramalara ýüz tutmaga we Konstitusiýanyň ýerine ýetirilmedigini talap etmeklerini we düzgün bozulmalarynyň eden-etdikleriniň öňüni almaga ullakan goşant goşuşdygyňyz bolar. Unutmaň, prokurorlary ýa-da kazylary kaýyl eden onuň wezipesi däldir, kanuny olaryň bilýänligindedir. Eger siz hem öz hukugyňyzy bilseňiz, siziň kanunlary bilýänligiňiz olaryň kanuny daşary ädim ätmegine güýji ýetmez. Olary bikanun hereket etmäge iteýän sebäpleriň biri hem, öz kanuny haklarymyzy bilmeýänligimizdedir. Biziň bilimsizligimiz olaryň girdeýji çeşmesidir. Sözümi filosofiki düşünje bilen tamamlamak isleýärin. Aklymyzyň ýeten ýerine çenli aklymyz bilen, ýetmedik ýerine puluňyz bilen gidersiňiz diýipdirler. Ýogsa-da şeýle dälmi ildeşler? Kanuny hukuklarymyzy bilmän, para bermä borç edilmekmi halk bolup? Köp sag boluň, ýeneki gepleşiklere çenli Agza bolmany unutmaň.